ס'שטייט אין ספר חסידים, אם חלש עם אדם, א מענטש ווערט קראנק, אל יתן לכל לע ז, ווייל כ'האב געגעסן די מאכל, כ'האב געגעסן, כ'האב געגעסן צוקער, כ'האב געגעסן שמאלץ, כ'האב געגעסן בשר בהמה, בשר עוף, ס'האט די גאנצע צייט ביז די וואס איז געשען, לאדעך אפ, ס'איז געשען ווייל דער רבי, אזוי זאגט דער הייליגער ספר חסידים, אוי שמשקה בא א' ולא יהיה השם עס קומט ולא יהיה השם פועל אז אויס זאגט ער אפילו וועלכע בלי בני אדם רעים עס גייען שלעכטע מענטשן און דיך כאפן זאלן דיך שלאגן אלא יאמרי א מענטש זאל זאגן אבן נוסף גרמה לי מיין עבירות האט מיר גומר געווען און דאס האט געמאכט במילא דארף איך מתפלל זיין צום אייבערשטן איך דארף מתפלל זיין יעדע זאך צום אייבערשטן אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז די ריכטיגע די ריכטיגע חלק נאר וואס דען, מען דארף עס מיטלעבן, מען דארף די אלע זאכן מיטלעבן און פארשטיין אז איידער אן איין אדם נוקב וועט עס באלן ממטה עד שמכריזין עליו מן המעלה, און דאס איז זייער קלאר, מען קוקט אריין גמרא מסכת ערכים זאגט די גמרא זייער קלאר עד היכן תכלית היסורין, די גמרא זאגט אז געוואלט אריינלייגן די הענט ארויסנעמען שניי דינער און מען האט ארויסגעגעבן איינס, הייסט עס יסורים, וואס איז די געדאנק פון די גמרא, ווייל מענטשען קענען תולה זיין איין רגע א רגע יסורים קומט און איך בין מקבל די יסורים מיט א געשמאקייט. די הייליגע עת הו' אין פרשת חוקת אז גייט אריין מיט א שטארקע רוח איז זאגט דארטן הייליגע עת הו' אז מען דארף גלייבן אז לא אנוכש מימש לא ארד מימש און דאס איז געווען די נקודה פון די מסייע לך שרה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אונז אויפהייבן די נחש הנחושת צו פארשטיין אז נישט דאס טוט נאר דער אייבערשטער אליין טוט דער אייבערשטער היילט דער אייבערשטער מאכט אלעס אבער ווען דער אייבערשטער שיקט יא יסורים פאר א מענטש אדער סתם אזוי א מענטש גייט עפעס דורך אפילו א קלייניקייט נעמט דערמאן איך די גמרא מסכת עירכין עררייכן תכלית היסורים, אפילו דו ווילסט ארויס נעמען, איינער געוואלט ארויס נעמען מילך, וואס מאכן א קאפי, האסט געוואלט ארויס נעמען עס ארויס קומען בלויע מילך אנשטאטס רויטע מילך, האסט געדארפט דווקא רויטע מילך, און לויט די גמרא הייסט דאס יסורים, און לויט דעם זאגט די הייליגע, איך וויל נאכזאגן א הייליגע בני יששכר ברענגט אין אגרא די פרקי, זאגט די הייליגע בני יששכר, לא יחשב אדם על שום דבר שהיא במקרה, א שום דבר, איז א דבר גורם, רק הקל בהשגחת השם יתברך, און מי שנתן דעתו על המקרים עליו הכסף עומר ואם תיכי עמי וקרב והלכתי, זאגט דער הייליגער אבן היששכר, ווען א מענטש גייט דורך א קליינע צער, יעדע צער וואס דו גייסט דורך, הרגל לעצמך, געוויין דיך צו צו זאגן ראי' דער פסוק פון ראי' אני ואמלי וסור לכל חטאותי', אזוי זאגט ער, געוויין דיך עס צו, האסט געהאט א קלייניקייט, האסט שוין א שליסל פון א גוי, דארפסט ארויפגיין נאכאמאל די סטעפס, ראי' אני ואמלי וסור לכל חטאותי', דיין טעלעפאן פארלוירן, האסט פארלוירן א דאלער, האסט פארלוירן א א קלייניקייט, קליינע זאכן, וועלן די די יסורים גערעכנט ווערן, ווייל יסורים וואס דער אייבערשטער שיקט איז כדי לכפר עוונות. דער ברען הייליגער ברען מענדעלע היינט די יארצייט פון הייליגער ברען מענדעלע, הייליגער ברען מענדעלע זאגט, עס זאגט עס פארציילן זיי, דער אייגענער האט געזען אמאל א תלמיד, האט אים עס געוויזן פאר זיינע תלמידים, זעסט דער ארעמאן ער וואקט דארטן אויפן גאס, ער וואקט בארפעסדיג אין די שניי, עס קלעבט זיך אים צו די פיס צו די שניי, און דו זעסט די טריטן ווי עס איז בלוטיג אונטער זיינע טריטן, דער איד האט געהארגעטע יסורים, זאגט דער ברען מענדעלע, זעטס אים. און באמת זאגט דער אברהם מענדעלע וואלט ער די יסורים געקענט האבן א מורא'דיגע כפרה גדולה על עוונותיו כאילו היה מרגיש און מאמין, טאמער זאלט ער ווען מרגיש געווען און געגלייבט אז דאס איז געווען פאר זיין טובה מכפר צו זיין עבירות וואלט ער געהאט א כפרה, אבער יעצט אז ער וואקט דורך און ער שעלט און ער בלאזט, ער טוט נישט גארנישט, איז א שאד פאר די גאנצע זאך, די יסורים העלפט אים גארנישט צו, און די זעלבע זאך האבן זיי אנברענגט זיין פון ר' וועלוול זאבארישער, עס איז געווען צוויי חברים זיך זייער ליב געהאט איינער דעם אנדערן, און איינער איז געווארן קראנק און ער האט געליטן ביטערע יסורים, און די חבר איז געגאנגען גאנצע צייט אים מבקר חולה זיין, ווען עס האט אויסזען אז ער גייט זיך שוין געזעגענען האבן זיי געמאכט א תקיעת כף, קום מיר פארציילן וואס טוט זיך אויבן אין הימל. ער איז געקומען, האט ער אים געזאגט, דו ביסט אכן א געוואלדיגער בעל יסורים. האט ער געפרעגט, וואס טוט זיך דארטן? זאגט ער, א בזקן ירא שמים, וואס טוט זיך מיט דיינע יסורים? זאגט ער, מיינע יסורים האבן מיר גארנישט געהאלפן, ווייל איך האב עס נישט מקבל געווען, איך האב נישט געזאגט דעם פסוק רעי אני ואמור לי ועשו לך חטאותיי. זאגט ער, כמי שסובל יסורים צריך יבקש מהשם יתברך ויאמר, רעי אני ואמור לי. באשעפער זע מיין פיין און וסוז לכל חטאותיי, פארציי מיין זינד, וואס ווען דו זאגסט עס דעמאלטס ווערט נמרק עוונות על ידי יסורים, און איך האב נישט געוויסט פון דעם, זאגט דער חבר, ולא אמרתי הפסוק אם כן לא העלו היסורים, האט מיר די יסורים גארנישט געהאלפן, אזוי האט ער פארציילט אין ר' וועלוול זאבארישער, ווען ער האט געענדיגט פארציילן דעם סיפור האט ער געזאגט, כמי שיודע המעשה הזאת, רבותי'ס איך זאג זייער קלאר פארן גאנצן עולם, מצוה לספר לחבירו וחבירו לחבירו, כדאי לפרסם הדבר. מען זאל מפרסם זיין די זאך, אז ווען דו גייסט דורך א צער, און איך וויל קלאר זאגן, די צער חלילה מיינט נישט אז מען חלילה מען דייעגנאוזט איינעם מיט די ביטערע מעשה, דאס איז זייער א גר זייער זייער א גרויסע צער, ס'מיינט חלילה נישט איינעמ'ס דירה שרפעט אפ, ס'מיינט נישט חלילה ווען איינער פארלירט א קינד, די זאכן, ווייל דאס איז זייער גרויסע צער, אוודאי יענץ אויך צער, צער קען מיינען אויף פיצי זאכן, קליינע פיצי זאכן, און די גמרא האט דריי בלאט גמרא מסכת עירכין כדי אים צו ווייזן, יא, האסט געוואלט ארויס נעמען א סינגל און עס איז ארויס געקומען א פינעווער, דאס איז א צער, טאמער האסטו שכל זאלסטו זאגן רעי אני ואמור לי ואסור לך חטאותיי, אויף אזאלעכע קלייניקייטן, דו אליינס זיי א קביעה דערויף, און איך האב עס דווקא געוואלט זאגן יעצט ביים שיעור. האב איך געזען אז ער ברענגט עס, ר' וועלוול זאבארישער האט געבעטן אז מען זאל עס מפרסם זיין, מצוה לספר לחבירו וחבירו לחבירו כדי לפרסם הדבר, ס'איז א וויכטיגע וויכטיגע זאך און ס'איז די הייליגע בני יששכר ז ל און זיבן הייליגע צדיקים, מען קען דורך גיין אזעלכע שווערע שווערע יסורים סאך מען מיינט, עס איז אוועק מיט יסורים און טאמער האסט עס נישט מקבל געווען האסט נישט געזאגט דעם הייליגן פסוק טוט עס נישט אויף די ריכטיגע זאך, כ'פארן. זאל דער אייבערשטער אוודאי העלפן, מען קען דאך מאריך זיין אויך, אנגערייט אפילו אסאך אסאך מער צו רעדן, ס'גייען א עקסטערע שיעור העט זיין אויף דעם, אז די אלע לעכטיגע נשמות זענען ארויפגעגאנגען אויבן אין הימל, זיי זענען אנגעקומען צו א לעכטיגע פלאץ, זיי זענען אנגעקומען צו א גוטע פלאץ, ווען א קליין קינד גייט אוועק פון דער וועלט זאגט דאך די גמרא, מסכת עבודה זרה, אז די לעצטע משמורת גייען די קינדערלעך ארויף און דער אייבערשטער לערנט מיט זיי די הייליגע תורה, די קינד איז אנגעקומען צו א גוטע פלאץ, זאל דער אייבערשטער זיי מחזק זיין. מנחם זיין די טאטע און מאמע, מנחם זיין די גאנצע משפחה, מנחם זיין די גאנצע חדר, מנחם זיין אלע אידישע קינדערלעך, ס'איז זייער א שווערע צרה, ס'איז א זאך וואס טוט פאר יעדעם איינעם זייער וויי, און די וואכעדיגע סדר דייקא, אויב חלילה וחס גייט עס סתם אזוי אדורך, מ'געט זיך נישט א קליינע וועק אויף, מ'האט נישט קיין סארס לתשובה אויף דעם קלייניקייט פון דעם, זאגט דער רמב ם ס'איז א מידת אכזריות און דאס איז גורם צו קומען נאך א צרה און נאך א צרה, זאל דער אייבערשטער העלפן אז די טייערע חשובע מאמע וואס איז נסתלק געווארן די וואך, זאל זיין אויבן הימל א גוטע בעטע פאר אירע קינדער, אלע אידישע קינדערלעך זאלן געבענטשט ווערן מכל מיני למיטב און ס'וועלן זיך אלע מקבל זיין, אז ווען א מענטש האט עפעס יסורים זאל מען זאגן רעי אני ואמור לבשרך חטאותיי, וועט שוין היינט און ווייטער זיין נאר זיס און לעכטיג פאר יעדעם איינעם און זאל מען אלע געבענטשט ווערן מיט כל מיני למיטב מיט זיסע לעכטיגע קינדערלעך מיט הרחבת הדעת און מנוחה מיט די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן און א פרייליכע שבת.